Үтү күннен күндү көрөөччүлэрбит Саха телевидениятын каналыгар үөрәққа онна үйдэҕэ аналлаах обторниктааҕы эйгэ биэриини көрөҕүт. Аға дойду көмүскээччилерин күнүн көрсөде бүгүн биһиги студиябытыр ис дьыала органнарыттан, ола бетер полицияттан, Росгвардияттан, бу Саха сиринээҕи салаатыттан уонна баһаарынай сулууспаттан уонна ыксаллаах быһыыга-майгыга МЧС-тан дьэ тустаах специалистери бүгүн студиябыт ыырыҥырдыбыт. Онон дьэ күндү көрөөччүлэрбит бу судаарыстыбаннай сулууспаларга үлэлии киириэн баҕарар ыччакка анаан туһаайан дьэ туох ирдэ биллэр, ханна үөрэниэххэ сөбүн, ханна иде ылыахха сөбүн туһунан дьэ бүгүн сэһэргэ иһиэхпит, быһа кииргэ үллүүбүт ол курдук аҕыс тоҕус уон түөрт иккис сэттэ он тоҕус түрбэ икки алты он икки нүөмэргэ ыйытыыларгытын ыытын. Мен бүгүн студия мылдьыттара хоруйдуохтара. Доҕоттор, ыалдьыттарбытын кытта билсиһиэҕин ол курдук бүгүн биһиэхэ э, Саха Республикатын ис дьыалаҕа министерствотын каадыр боппуруостарыгар салаатын сүрүн дьыалаларга эппиэттиир управлениетын начальнигын солбуйааччы капитан Эрика Семеновна Степанова ыалдьыттыыр. Уонна сүрүн дьыалаларга эппиэттиир правительство начальнигын солбуйааччы подполковник Юрий Васильевич Алексеев уонна ыксаллаах быһыы-майгы бу Саха Республикатын сулууспатын каадырга иитэр үлэҕэ уонна профессиональнай үөрэхтээһиҥҥэ управлениетин инспектора Надежда Ивановна Ядрихинская үтүө күннэ. Дьэ, доҕоттор, оттон кэпсэтиибитигэр киириэҕин. Ол курдук биһиги бу олохпутун, эйгэбитин араҥаччылыыр быраабы, сокуону, оттон араҥаччылыы сылдьар ис дьыала органнарыгар Саха Республикатын үрдүнэн биис тыһыынча кэриҥэ киһи үлэлиир. Дьэ, бу Эрикаттан уонна Юрийтан ыйытыахпын баҕарам. Дьэ, бу ис дьыала органы үлэлии киириэн баҕарар киһи хайдах туох тустаах ирдэбиллэри ааһарый?

Аан бастаан үлэ көрдөнөр кандидат куоракка баар буоллаҕына Дзержинскай уулусса онус нүөмэрдээх дьиэтигэр сүүс сүрбэ үһүс кабинетка туох баар тус докумуоннарын илдьэ ол эбэтэр пааспарын, СНИЛСын, ИНН-ын, военнай билиэтин, дипломнаах флотдипломун, трудовой кинискэтин илдьэ сэһэргэһиигэ тиийэн сөп. Билсэр телепүөннэрэ 4.5, 4.5, 4.5 Ол эбэтэр оройуоҥҥа Хахайрин оройуонугар баар буоллаҕына, оройуон отделын начальнигар эбэтэр кадр үлэһитигэр сэһэргэһиигэ тиийэн сөп. Бу сэһэргэһии кэнниттэн кинини үөрэтэннэр сөптөөҕүнэн ааҕылыннаҕына, кини доруобуйатын көрдөрө байын врачебный хамыһыйа аһар. Ол хамыһыйа түмүгүнэн сөптөөҕүнэн ааҕылыннаҕына психофизиологическай чинчийини ааһар, ол эбэтэр психологическай тестирование, психологы кытта сэһэргэһии уонна полиграф ааһар. Бу чинчийии түмүгүнэн кини аргыттаан, наркотиктаан атын токсическай тутуулктаныыта оһоҕун бигэргэтэр. Бу таһынан хас биирдии кандидаппыт биһиэхэ күүһүн-уоҕун, быһыйын бигэргэтээри тус нормативтары ааһар. Ол эбэтэр эр дьоннор быһыйын көрдөрөөрү челночнай сүүрүү ааһаллар күүс-уох өттүтүнэн перекладинаҕа тардыныы, отжимание эбэтэр гиирэни, бүппөтүт килэлээх гиирэни анньан бэйэтин күүһүн-уоҕун бигэргэтиэхтээх. дьахтар өттүтүнэн челночнай сүүрүү уонна күүс өттүтүнэн биир мүнүүтэҕэ пресс-хачайдааһын уонна отжимание буолар. Биһиэхэ кандидатка тутаах ирдэбиллэринэн буолаллар сааһа. Биһи рядовой дуоһунастарбытыгар уон аҕаһыттан 35 сааһыгар диэри саастаах оҕолор киириэхтэрин сөп. Офицерскай дуоһунастарга уон аҕаһыттан түөртэн сааһыгар диэри буолуохтаах. Иккиһинэн, Российскай Федерация судаарыстыбаннай тылын баһылыыр буолуохтаах, нуучча тылын. Биһи системабытыгар эр киһи, дьахтар итэҕэлинэн, омугунан хааччахтааһын суох. Ол эбэтэр атын дойдуга олохсуйууга докумуона суох буолуохтаах, ол эбэтэр гражданствота суох буолуохтаах. Өссө биир сүрүн ирдэбилинэн биһиэхэ буолар холуобунай дьыалаҕа эриллибэтэх уонна сууттаматах буолуохтаах. Уонна биир сыл иһинэн административнай буруйдааһыҥҥа полицияҕа түбэһэ сылдьыбатах буолуохтаах. Өп ити үрүн ирдэбиллэринэн итинник буолаллар. Онтон дьэ бу үлэҕэ киирдэ. Кандидаппыт үлэҕэ киирдэ. Төһө кэм стажировканы ааһарый? Холонон көрүүнү эбэһээт ааһаллар биһиэхэ полицияҕа сулууспаҕа биһиэхэ полиция, юстиция уонна внутренняя служба диэн арахсар. Полицияҕа, полицейскай дуоһунаска кини үлэҕэ киирдэҕинэ үс ыйтан алта ыйга диэри ити чинчийии, туох баар чинчийиитин түмүгүнэн киниэхэ стажировка аныллар. Онтон юстицияҕа уонна внутреннай службаҕа киирдэҕинэ иккийтан алтайга диэри уһуннаах буолун сөп. Дьэ туох льготалар, чэпчэтиилэр баалларый? Пенсияҕа уонна хассаастартан бараллар. Биһиги системабытыгар социальнай гарантия диэннэр улахан болҕомтону уураллар. Биһиэхэ сылын аайы оппускаҕа проезд төлөнөр төрдөн бес күн отпуска буолар һэ онно холобура российская федерация иһинэн баран барыы кэлии проеһа босхо буолар уонна сотрудник биир дьиэ кэргэнин биир чилиэнигэр эмиэ төлөнөр өссө биһиэхэ санаторно-курортнай путевкалар бэлиллэллэр биһи системабытыгар баар санаторийдарга здравницаларга онно хүрбэ биир хонук баран доруобуйатын чэпчэтин көрүнэн бөҕөргөтөн кэлин ити сылайы быллаа дии сылайы аха сылайы опускатын кэмигэр уонна биһиэхэ эрдэ пенсияҕа тахсыахха сөп ол эбэтэр он сыл хоту улуустарга үлэлээтэххинэ маннык минимальный пенсия диэҥҥэ тахсыахха сөп Ол эбэтэр бу центральнай улуустарга үлэлээтэххына 15 сыл үлэлээтэххына тахсыахха сөп минимальный пенсия диэҥҥэ. Уонна ол үөрэнэ сылдьаннар үрдүк анал үөрэх баһылыахтарын сөп. Биһиги бу үөрэх кыһатын биһиги системабыт үөрэх кыһатыгар бараннар босхо онно проездара кэлэллэрэ бараллара эмиэ төлөнөр олус үчүгэй аха дьэ үөрэххэ киириэххэ дьэ бу полиция буолуон баҕарар оттон ыччат оҕолор көрө олорор буолуохтаахтар биһигини оттон интириэһиргиир буолуохтаахтар ханнык куораттарга тиийэн үөрэнэллэрий ханнык институттарга ол туһунан үтүөкүнэн күндү көрөөччүлэр отон билигин саха республикатын ис дела министерствота Бу ахсынньы ый муус устар бастакы күнүгэр дылы уже заявкалары хомуйа олорор. Эти эдэр оҕолор олорор миэстэлэринэн, например, куорат Дьокуускай куоракка олорор оҕолор бу Дзержинская 10 бараннар заявка биэрэллэр. Оттон ханнык бу Россия үрдүнэн биһиэхэ Украина хэттэ үрдүк үөрэхтээһин баар. например, Краснодар куоракка, Санкт-Петербург куоракка бар, Нижний город Новгородка, Воронеж, Иркутская уонна Хабаровская уонна Красноярская куоракка бааллар. Атын хайысхалара атын-атын уопсай үөрэхтээһинэ үрэх бес сыл үөрэнэллэр. Оттон уопсай киирээһин быраабылата диэтэххинэ, оттон уҥа хеттилэртэн бэбиэстэригэр оҕолор ылабыт тус доруобуйалаах эмиэ бу үлэ киирэр курдук военно-выручебная комиссия ааһан она психологическое профессиональное психологическое обследование ааһаллар она спецпроверка диэни бэйэбит өттүнэн ыытабыт Онто ити биир кэлим экзамеҥҥа ханныктары туттарылла, ханнык предметтары эгин холобур туттарыллар? Отун манна сүрүн предмет. Сүрүн маннаттан бу били эгелин диэнэ русский язык, история, обществознание диэн баар булар. Онна аннара уже туттарсар сирдэригэр ханнык үөрхет барар куоракка баран туттарсар сирдэрин эбии эмиэ экзамен бар. Онно русский язык, тестирование булар. Онна физподготовка булар. Оннотон эрдинорго сүүрүү дьүдьүлэргэ дьахталларга былаана силовой комплекснай упражнение диэн туттараллар. Аны бу холобура бу эһиги полицейгитир үлэлиэн баҕарар киһи армияҕа сулууспалаабыта, сулууспалаабатаҕа ити оролон ньурду. Эйиэхэ оннук армия улууспалаабыт, эбэһээт улууспалаабыт диэн хааччыктааһын суох. Ол эбэтэр биһиги армия улууспалаабатах оҕону ылыахпытын сөп. Ол эрэн кини армияттан бэбиэскэ туттаҕына Биһиги кинини связи с призывом вооруженные силы диэн туох основаниелаах уратаргар этийэбит. Ол кэнниттэн кини баран ол биир сыл армия улууспалаан баран иккистээн кэлэн бу байыанна барышебный хамыһыйатын туох бар проверкатын барытын иккистээн ааһыан наада. Ол иһин оннук проблемаламматын туһугар биһиги киниэхэ эрдэ баран улууспалаан кэл онтон хайаан диэн тохтубут сүбэ биэрэбит онтон же бу бүгүҥҥү күҥҥэ саха сириттэн бу ис дьыала органнарыгар эти институттарга университеттарга колледжтарга төһөр бөҕө оҕойуонна сылдьар саха сириттэн билигин туругунан дьэте үкүүсчүк оҕойуон нэһиллэр билигин бу туругунан заявканы где-то алты уонаҕас оҕоҕо хомуйдубут ну өссө да набор бара турар өссө да бириэмэ баар баҕалаахтар өссө да оройуоҥҥа олорор оҕолорун например бэйэлэрин ис дьыала органарыгар обращайся к нахтарин или манна Дзержинского 10 куоракка Онтон холобура бу дьэ биир кэлмизен туттарбатах инники выпустар диэххэ ди кинилэр хаһан холобура хайыктарын сөбүй Кинилэр биир кэлим эксээмэни быйылгы туохха туттарыахтарын наада дэһэр. Били дополнительный список диэн баар былаачыдьы былыр урукку выпускниктарга диэн ол онно кинилэр списокка киирэннэр эбэһээт туохтарын биир кэлим эксээмнэрин туттарыахтарын наада ирдэнэр биир кэлим эксээмэннэри Өссө кэпсэтиибитин салҕыахпыт. Аны билигин Надеждалыын кэпсэтэбит. Ол курдук Надежда биһиэхэ саха спортын салаа быһыыга-майга сулууспатын каадырга иитэр үлэҕэ уонна профессиональнай үөрэхтээһин управлениетын инспектора буолар. Диэн Надежда, бу эһиги сулууспата бүгүҥҥү күҥҥэ оттон хас киһи үлэ-хамсыы сылдьарый? Биһиги сулууспутугар бүгүн тыһыынчаттан элбэх шаткаабар республика үрдүнэн биһиги эмиэ ирдэбиллэрбит барыта эмиэ тэбис тэҥнэр льготаларбыт эмиэ тэбис тэҥнэр уратыта диэн ол үөрэхпитигэр атыннык киирэллэрэ дэ үөрэхтэри кэпсиэххэ оҕолор биһигини тон ыччат бу ымчыыс курдук эмиэ сулууспаҕа үллээн баҕалаах эдэр ыччат элбэх буолу. Дьэ ханна үөрэххэ барыахтарын сөбү, ханнык идэлэр бааллары, төһө кэм үөрэнэллэрий? Биһиги министерствобыт Россия улахан куораттарыгар бэйэтэ анал үөрэх кыһалардаах. Дальний Восток регионугар киирбит быһыытынан биһиги управлениебыт саха сылын ахсын тохсунньу ыйтан муус устар ыйыгар дылы Владивостокка баар Дальневосточная пожарно-спасательная академияҕа үрдүттэн үөрэххэ туттарсар тэрээһиннэри ыытар. Бу үөрэх босхо целевой направлениенан ыыталлар. Академия Владивосток куоракка бары федеральнай үөрэхтэри кытта Русский остров территориятыгар турар. Курсааны манна олорор сиринэн, күннээҕи аһынан, форменнай таҥаһынан, денежнай довольственынан хааччылаабыт. Бу үөрэх түөрт сыллаах техносфернай уонна баһаарынай безопаснай сирдэллэригэр үөрэтэллэр. Атын үөрэхтэртэн урата диэн бу үөрэххэ киирбит оҕо армияҕа сулууспаттан босхолонор. Академияны бүтэрэригэр младший лейтенант внутренней службы диэн званиелаах түөрт сыл үлэ стажтаах офицерскай дуоһунаска ананан Саха сиригэр кэлэр. Ирдэбиллэр диэн уон сэттэ саастарыттан отут биэс саастарыгар дылы доруобай буолуохтаах военно-врачебнай комиссияны ааһыахтаах бу манна Дьокуускай куоракка Уголовнай миэрэлэргэ тардыллыбатах буолуохтаах, физика, нуучча тылыгар, математика профильнай ЕГЭ экзаменнарын туттарыахтаах. Манна тылы тэрээһиннэри кэннэ сайын Владивостокка бэйэтигэр тиийэн физкультура нормативтарын, эбии математика экзаменын уонна психологический тестары ааһар. Бары оскуоланы бүтэрэн эрэр оҕолору уонна эдэр ыччаты МЧС үөрэҕэр Дальневосточнай пожарно-спасательнай академияҕа туртарсан киирэргэ ыҥырабыт. Дьокуускай куоракка Кальвица 16 дробь 2 аадырыска икки сүүс түөрт кабинетка билсэр телефоҥҥут биэс сүүс сэттэ, сэттэ сүүс сүрбэ биэс, биэс сүүс сэттэ, сэттэ сүүс сүрбэ биэс эриэн тиийээрин барытын быһаарыахпыт. Төрүптэриитин кытта кэлээрин, бастакы докумуоннаргытын кытта дьэ кэлээрин

доруобуйатын өттүтүнэн түөрт группаҕа арахсаллар биһиги дуоһунастарбыт бастакы иккис үһүс төрдүс диэн ол холобура үһүс төрдүс группаҕа кини баҕар убайына врачебнай хамыыһыйа аастаҕына үһүс төрдүс нөмөрүнэн үһүс төрдүс группаларга кини киирсиэн ПДН буолуохпун баҕарабын диэн манна көрөөччүбүт санаатын үлэстэр бу манна дьэ туох ирдэнэрий? Ото ол ПДН үлэтэ диэн оҕолары кытта в основном үлэ буолар Ол иһин оттон педагогическай үөрэх наада. Юридическай буолаан атын эмиэ киириэн сөп. Ол юридическайтан атын педагогическай үөрэхтээх буолаан эмиэ холонон көрүөн сөп. Юридическай колледжы бүтэрбит быйыл пединституту бүтэрээри сылдьар киһи билигин заявка биэриэн сөп дуо диэбиттэр. Аха, биэрэн сөп булаадэ. Дзержинскай уулусса онус нөмэрдээх дьиэтигэр сүүс сүрбэ үһүс кабинетка эбэтэр төрдөн биэс төрдөн биэс төрдөн биэс нөмэргэ эрийэн баһаалыста билсиҥ дьэ тохсус класс кэнниттэн туттарсыыга бу мчска холобура барда уонна полицияга диэн ыыталлар тохсус кэнниттэн он биир он биир кылааһын он биир сэрэ класс кэнниттэн үрдүк үөрэх кыллаҕа ди эбэтэр били тохсус класс кэнниттэн училищены бүтэрэллэр ди ПТУ курдук ол кэнниттэн туттарсан сөп Дьэ бу тохсус кэнниттэн ыһан туттарсыан баараллар эбит. Кыргыттар бу полиция эгитэн он биирис кэнниттэн дейтипти общежитие бар ду диэн италлар. Бу үөрэнэр Үөрэнэр сирдэргэ. Үөрэнэргэ буор босхо опсай дьиэ туох таҥас питание барта босхо болар. Оһолун Она стипендиялаах болалар. Еще стипендиялаах болар. Денежное удовольствие. Денежное удовольствие дем болар. Уонна улаанаттан сайын үтүтүөр отут күн отпуска, кыһын үтүтүөр он төрт күн отпуска Сылга биирдэ кэлендэригэр баралларыгар эмиэ проезд төлөнөр. Аны түһүөрүнэр кэмнэригэр ник званиелара ааҕыллар да синникке. Ааҕыллар. Стажтара барыта ааҕыллар. Биһи үөрэхпитин бүтэрдэхтэринэ лейтенант полиции үрдүк аатын. Оччо бу үөрэммит туга сыл эмиэ барта тиҥэ. Барата пенсияҕа даҕаны надбавка да барда киирэһэ. Дьэ бу медсестра идэлээх үөрэхтээх киһини үлэҕэ ылыаххытын сөп дуо диэн ыйыталлар. Медсестра. Медсестра. Медсестра. Биехаттон аттестованный состав өсө туох тем бар медико-санитарная часть тем бар

плюс это были эбии болар боллади. Бу нормативтары туттарарыгар оттон как раз самый туох болар боллади. Анратах уарыка тиеллэригэр туттарсалларыгар барата балла. Ол красный диплома плюс бір балл болар. Егетин ол баллара ме барта холбонор сумма барта холбонон таккар. Потом эти ГТО егин бәлері туспа бартақтарынан эме балла биллер. Онто тиде ымчыгыс үөрэхтиритеттигитчи бу манна тырсы проходной баала билигин төһө үрдээн турар былыргын холобура хайдна хатай саха сириттен оголор онно төһө элбэх оҕо үөрнэһэджери бу ийгэҕэ үлэлии кэлиэхтээх оголор былырын холобура биһиэхэ направлениянан биир миэсте бербиттэрэ саха эригэр элбэх оҕону ыытабыт ити биир миэстэҕэ бэлэмнэммит ол же оҕолорум бары бииргэ тиийэллэр

Антон дьэ бу билигин эһиги холуспалар отон үөрэх кыһаларын кытта оскуолары кытта төһө үлэ ыытыллар бу профротационный идени талыыга график быһыытынан биһиги ааспыт сылга түөт онлайн билигин это бу жаң хаян турар буолан онлайн барыта буолар биһи холобура түөт онлайн көрсүһүүнү ити Северо-Восточный федеральный университет уонна ЕГСХ студеннарын кытта ыыппыппыт. Билигин буоллаҕына бу Якутская экономико-правовой институт уонна колледж оҕолорун кытта ыыта сылдьабыт. Аха, бу 25 февраля юридический колледж полицейскай uh-huh. ассоциации оҕолорун кытта эмиэ көрсүһээри сылдьабыт уонна ысхыты студеннарын кытта март ыйга uh-huh. запланировано. Эп, аха, онтон эһиэхэ оскуолалары кытта үлэ ээгин төһө ыытылларый ыччаты кытта? Ыытыллар аха биһиги уопсай туох баһаарынай чаастарбытыгар, надзор отделларбытыгар, республика төнөн барытыгар отделларыгар биһиэхэ ГИМС, надзор баар оройуоннарынан кинилэргэ барыларыгар задание ыытабыт. Кинилэр бэйэлэрин оскуолаларыгар тиийэн прямой били класс ыытахтаахтар кэпсиэхтээхтэр уонна уже хастаҕаны кандидаттардаахпыт кинилэртэн ол дэриэбинэттэн иин кэлэр буллахтарынан амастыы эбиэхэ эриэн ыйытыктарын наада ханнык справкалары ыйдьа кэлэллэрин кана военно-врачебная комиссия манна куоракка эрэ баар ол иһин ал дэриэбинэттэн бартын туох да докумуону умнубатын кана хомуйан илдьэ кэлиэхтээхтэрин эрдэттэн по телефону быһааран кэпсиибит. Дьэ, күндү көрөөччүлэрбит, ол курдук оттон биһи бүгүн студиябытыгар бу ис дьыала органтан полициялар полициялар полицияттан ыксала быһыы майгы МЧС-тан, оннуттан Росгвардияттан, оннуттан баһаамай сулууспаттан биһиэхэ тустаах

Күндү көрөөччүлэрбит, эһиги үөрэххэ уонна идэҕэ аналлаах эйгэ биэриини көрөҕүт. Бүгүн биһиги тон бу Аҕа дойду көмүскээччилэрин күнүн көрсө ис дьыала органыттан полиция, баһаарынай сулууспа, Росгвардия, ыксаллаах быһыы майгым ЧС-тан тустаах исписэлиистэри ыҥырдыбыт дьэ бу эйгэҕэ үлэлиэн баҕарар ыччаты ханнык ирдэбиллэргэ үлэҕэ киирэргэ ханнык ирдэбиллэри, ханна үөрэх ыла, идэ ылыахха сөбүн туһунан биһи бүгүн кэпсэтэ олоробут. Кэпсэтиибитин салҕыыбыт ол курдук оттон дьэ бу ыксалаа быһыы майгы сулуспатыгар вакансиялар бүгүҥҥү күҥҥэ аһаҕас вакансиялар төөлө мисситэ ханнык улуустарга баалларый баҕар тутатынаттан дьоммут бу биэриини көрөн бараннар үлэгин булан хаалыахтарын сөп буоллаа дии Дэрэ вакансиябыт элбэх. Управлениебыт Саха сиригэр уопсай бэс баһарынай отрядтаах, ол Алдан, Ленск, Нерюнгри, Мирный уонна Дьокуускай куорат. Уонна онтон таһынан дөссө ГИМС, надзор сулууспалара оройуон ахсын бааллар. Үлэҕэ киирэргэ ирдэбиллэрэ ханнык дуоһунаска киирэриттэн тутулуктаах. Тутуу ирдэбиллэр бааллар да? Дуоһунастан категориялар арахсаллар категорияннан. Сүрүннэн баһаарынай дуоһунастарыгар киирэр буоллахтарынан, ол кандидат армияҕа суоспалаабыт, доруобуйатын сөп түбэһэр, уголовнай миэрэлэргэ тардыллыбатах буолуохтаах. Атын специалист эбэтэр офицер дуоһунастарыгар анал пожарная безопасность эбэтэр юридическай үөрэх ирдэнэр. Ол эмиэ дуоһунастарынан тутулуктардаах. Алдьархай буоллаҕына хайаан хаһан да Хайа да былаһыанньаҕа биһиги сулуспабыт бастакыннан көмөҕө кэлэр. Биһиэхэ дьону быһыырга үтүө санаалаах, онно олохторун анаан диэн призваниелаах дьон кэлэн үлэлииллэр. Дьэ бу ыйытыы киирбит. МЧС-ка ханна үөрэх баарый, Дьокуускайга баар дуу диэн. Уна балаһыанньаны үөрэхтэр үстүнэн ханна билсиэхпин сөбүй диэн. Дьокуускайга хомуйа хөһүн үрдүк үөрэх үөрэҕэ һуох. Именно эти Владивосток куоракка баар Дальний Восточныйга киирэр быһыытынан. Онтон үөрэхтэри ханна көрөн билсиэхтэрин сөбүй? Эбэтэр эһиэхэ тиийиэхтэрин сөп туох холобура? Бес сүүс сэттэ, сэттэ үһүс сүрбэ бес нөмерге ариан ыйдыаххытын сөп. Онно ол Владивостокка үөртэрбитин бартын баһарыахпыт. Россия үрдүнэн Аупсая Москва куоракка Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ивановск, Жиганск уонна Владивосток куораттарга үөрэтэллэр. Надежда кэпсэтиибитин өссө халҕыахпыт. Республикабыт үрдүнэн 34 баһаарынай сулууспаҕа 2 тыһыынча 716 баһаарынай киһи үлэлиир. Дьэ бүгүн биһиэхэ баһаарынай сулууспа эйгэтиттэн Саха Республикатын баһаарынай сулууспатын профессиональнай бэлэмниир киин начальнига Гаврил Гаврильевич Ушницкай, уонна Саха Республикатын баһаарынай сулууспатын каадырдары кытта үлэлиир салаатын начальнигын солбуйааччы Александра Михайловна Иванова. Кытыһалар үтүө күнүнэн. Дьэ бу баһаарынай сулууспаҕа үлэлии киирэргэ ханнык ирдэбиллэр баалларый? Бастатан туран, биһи буоллаҕына так, биһиэхэ туохтар бааллар? Начальники караулов, командиры отделения, пожарные, но гопардар. Баһаарынайга, уоппарга ирдэбилбит орто оскуола үөрэхтээх буолуон сөп уонна эбэһээтэлинэ категорията ыс. Үс сыл стажтаах уоппар баһаарынай массыына киинигэр уонна аҕаларга үрдүк эбэтэр орто үөрэхтээх специальностаах дьоннор. Онтон буллаҕына тестирование аһаллар психологическай. Ол тестирование кэнниттэн медосмотрга ыытабыт. Медосмотрыгар эмиэ доруобуйата үчүгэй кытаанах буолуохтаах. Онду ааспытын кэннэ биһиги наадалаах докумуоннар ол паспорт, СНИЛ, СНН, трудовой книжкатын барын көрдүүбүт.

үөрэх кэнигэр бу биһи республикабытыгар бу хотугулуу или федеральный университетыгар горный институкка защита в чевесте специальность бар онно үөрэниэхтэрин хөп үрдүк үөрэххэ уонна колледжтарга уусалдан техникумга бар чурапчинский аграрно технический колледж үөһэ бүлүүтэ бүлүүгэ ленскайга уонна харбалаахха Таатта оройуонугар, э, улууһугар эмиэ баар. Ол үрдүнэн бу полицейская, э, полицейскай колледжка эмиэ пожарная безопасность есть специальность эмиэ баар. Онно үөрэнэхтэрин сөп. Онтон дьэ бу билигин аһаҕас үлэ миэстэтэ баар да улуустарга, бу Дьокуускай куоракка, баһаарнайдарга. Да. Туох хуоппар уонна баһаарынай Алдаҥҥа, Мирнайга, Булуҥҥа, Намҥа, Өймөкөөн, Хунтаар районнарыгар көрдүүбүт. Наадалар ол иһиттэн кэлин Ханнык нөмеринэн билсэллэрий уонна ханнык аадырыска билсэллэрий? Биһиги службабыт Мерзлотная 33 диэн аадырыска баар. Отдел кадров нөмерэ 508 Т-0 тоҕуонаҕыс, биэс үсэтэ ноль тоҕуон тоҕус эбэтэр вакансиялары биһиги официальнай сайтыгар ГПС-ка киирэн көрүөхтэрин сөп аһаҕас вакансиялары. Онтон Гаврилди бу профессиональнай киин баһаарынай сулууспа гиэнэ баар бу туһунан баһалыста. Биһи профессиональнай кииммит этиллибитин курдук биһи баһаарынайга уонна водительга анал үөрэҕи оһох дьоннор ылабыт. Өтөр профессиональнай кииммит сорум сүрүн соруга уонна сыала диэн үлэлии киирбит дьону анал курсовой үөрэхтээһини ыытыахтаахпыт. Ол үөрэхтээһиммит үс этаптаах бастык этабын баһарынан чааска уон күн устата ааһаллар. Онтон иккис этабын биһи кииммитигэр кэлэннэр профессиональнай үөрэхтээһини аахтаахтар. Онно баһары хайдах уларарга, баһарынай техниканы, суһал көмөнү оҥорорго уонна даатын инники үлэлэригэр наадалаах дисциплиналары үөрэтэннэр түмүгэр тургутууну ааһан бараннар свидетельство ылаллар. Онтон үһүс этабар үлэлиир чаастарыгар тиийэн стажировканы ааһан бараннар дьэ бүркээһинэн баһаарым улларарга уонна баһаар бириэмэтигэр быыһыр үлэни ыытарга допус көҥүл ылаллар. Онно программаларбыт араас Холобура, ханнык дуоһунаска үлэлии киирбиттэриттэн тутулуктаах баһаарынай дуоһунаһыгар дуоһунаһыгар үлэлии киирбит буоллахтарына профессиональная подготовка по профессии пожарный диэн программанан үөрэтэбит 414 чаастаах онтон диспетчер пожарный чаас диспетчера дуоһунаһыгар киирбит боллаҕына профессиональная переподготовка диспетчеров пожарной связи диэн 205 чаастаах үөрэххэ бүттэбит. Онно 205 чаастаах эмиэ профессиональная переподготовка водителей пожарных автомобилей диэн үөрэххэ бүттэбит. Оны таһынан биһи үлэһиттэрбит биэс сылга биирдэ повышение квалификации курсун ааһаллар.

үлэҕэ киириэн баҕарар диэбиттэр бу манна. Биэхэ ГИБДД-га сүрүннээн уулусса тураллар. Онно бастакы группаннан доруобуйатын аахыктаах военно-врачебнай хамыһыйаҕа. Муну то үөрэх өттүтүнэн кинефилологическай үөрэхтээх буоллаҕына хомойуох иһин административнай протокол иһин хатан толорбот буолар буоллаҕа дии. Ол иһин оттон атын идэҕэ холонон көрөн сөп. Ол иһин Дзержинскэй уулуссаҕа эмиэ онус нөмердээх диэбитир сүүс сүрбэ үһүс кабинетка тиийэн тус документтерин тиийэн билистин. Маннык диэбиттэр, үлэбиттэн переводунан тиийэргэ үлэ миэстэтэ баар дуо куоракка диэн, уон сыл стаастаах. сотрудник киирэр буоллаҕа сотрудник ыйыппыт быһалаах дии аха оттон мвд 14.ру диэҥҥэ биһиэхэ сайтаахпыт ол сайтка ыйын аайы биһиэхэ вакансиялар маннык хаҥардыллан иһэллэр онно көрөн билсиэххитин сөп. ГИБДДга үлэлии киириэн баҕарар инспектор, пропагандаҕа инспектордыан баҕар правата суох үлэлиэн сөп дуу диэбиттэр. Ата ГИБДД пропагандатын өттүтэ кини маннык били суоппардары иһин маннык бэрэбиэккэлээбэт уопсай үлэтэ буоллаана киниэнэ били гаи үлэтин сырдатааһын буолар ол эрэн кинилэри туох эмит операция нук маннык туох буоллаҕына эбии ыҥырыахтарын сөп уонна ол туохха туһаныахтарын сөп операцияларга ол иһин киириэххитин иннинэ желательно тун права туттаран баран киириҥ Эп. Аха. Онтон бу туохтан баһарнай сулууспаттан идэппин баҕарабын бу ыччаты кытта профилятационнай үлэтөһө ыытыллар оскуолалары кытта оскуолалары, оскуолалары кытта класстары кытта бу маннык үлэлэр. Профессор центонной үлэ. Михей боллагана инструктордар таахпыт район улуус аайы кинилер боллагана оскуолаларга айын баран инник кэпсииллэр, көрдөрөллөр, баһаарна үлэтэ туох ньымалааҕын, баһаартан хайдах көмүскэлэнэллэрин иҥин. Ол таһынан бу Чурапчы, Уус Алдаан, Үөһээ Бүлүү техникумуттан элбэх баҕайы практикаан кэлэр. Кинилэр биһиэхэ практика аһаллар. Биһиги кинилэри улуустарынан ыытабыт. Онно хайыыллар. Ис иһиттэн көрөллөр бу баһаарынай үлэтэ хайдах эбитин, Онно оттон ый курдук иһин прак постоянно кэлэн практика аһаллар, көрөллөр. Аха, онтон дьэ бу эһиги ийэҕэ үлэлиир дьоҥҥо пенсияҕа барыылара деген саастар хас саастартан бараллары, то льготалар, чэпчэтиилэр бааллар. Күббэ биэс сыл үлэлээтэхтэринэ пенсияҕа көрүллэр. Онно эмиэ эбии докумуон, но беспрерывно күббэ биэс сыл үлэлиэн наада. Үлэлиэхтэрин наада. Онно аха. Манны кииталлар. Оҕом полиция ниитэр барар докумуон хомунар доруобуйатын хаанын аналиһига гемоглобина кыра дииллэр. Оннук боллаҕана хапсыан син дуйен. Олобура итинник доруобуйа өттүгэр Симир хомуйустун. Онна военная оперативная хамыһыйаҕаттан ол эппитим курдук түөт группаннан ааһар ханнык группаҕа киирэр дуоһунаска ааһарыттан тутулуктаах. Мин биир быраастар онно тустаах специалистар көрүөхтэрэ, чинчийиэхтэрэ. Специалистар көрөн быһаараллар. Бу баһаарынай үөрэҕэр үөрэнэ сылдьар ыччат үлэҕэ киириэн сөп дуо эбэтэр бүтэр даҕаны биирдэ тиийэр дуо? Бүтэр даҕаны биирдэ. Биирдэ. Историк үөрэхтээх кыыс полицияҕа үлэлиэн сөптө диэн бу маннык элбэх баай бу атын идэлэрин уларытыахтарын баҕараллар эбит сеп. Бу маннык түгэҥҥэ холобура Ити эппитим Хайдах курдук буолла? биһиэхэ э, үлэҕэ киирэн баран э, үрдүк анал үөрэҕи, атын үрдүк анал үөрэҕи эмиэ баһылыахха сөп. Ол иһин э, туох баар э, боппуруостардаах, инник боппуруостардаах дьоннору эппитим курдук отто төрт он бес, төрт он бес, төрт он бес нөмергэ эрийэн баһаалыста билсиҥ. Мгм. Аны бу э, колледж бар дии Дьокуускай куоракка э, эти полиц- полицейский колледж ис кэнниттэн үлэҕэ ылыы. Ити кэнниттэн үлэҕэ ылаллар, аха. Орто анал үөрэх ситиминэн биһиэхэ үлэҕэ киирэллэр. МЧС-ка үлэлиир медиктэр диэн бааллар эһиэхэ ыксаллаах быһыыга. Бааллар туспа диаллаахпыт. Титуһунан бу ыйыталлар, көрөөччүлэрбит бу туһунан баҕалыста. Ол онно эмиэ арахсар аттестованнай должностар бааллар, либо гражданскай должность диэн баар. Анал медик идэлээх дьоҥкелер боллаабыт да, үрдүк үрэхтээх бэлэх олухтаах орто үөрхтаахтар хомойох иһин ылбаппыт Эп, аны манна эмиэ кинилэр ааһаллар били тургутууну. Оннук, оннук, аха. Военная врачебная комиссияны бартын сотрудник болар балыктара ди. Олиин бартынан химбир эти ирдебиллерге сөптөбүйөхтаах. Де дораабаларын кэлен эһэ браһанен студияга бар ылжыттары эгардебибит диэн көрөөччүлөрбит эгарделерин тиэрдэллэр уона де бу туох динииппыттар ити айаҥҥа ди полицияҕа да буоллун ти баһаарнайга даҕаны путевканы төлөөһүҥҥэ итинде ыйыталлар санаторна курортнай путевканы биһиэхэ сылын ахсын эппитим курдук ото оппускаҕа путевканан эрэ буолбахар россия иһинэн ханна баҕар баран кэлэргитин төлөнөр уонна бэйэҕитигэр уонна дьиэ кэргэнин биир киһитигэр эмиэ төлөнөр путевкаҕа эмиэ төлөнөр

эйгэтигэр киириэн баҕарар ветеринардар в основном центр кинологической службы диэн ыттары кытта үлэлиир кииннээхпит онно холонон көрүөхпүт эпитим курдук профориентационный кииммитигэр Дзержинская областная нөмердэх диэтигэр сүүс сөрбө үһүс кабинетка тиийэн баһалыста билсиҥ Баһаарынайга хас сыл үлэлээтэххэ, отличник, бэтэрээн буолуохха үүй диэбиттэр баһаарынай улууспатыгар. Отличникка он сыл. Уонча сыл. Ветерааҥҥа он бес сыл. Өп, воспитатель кыс полицияҕа үлэлиэн сөптө диэбиттэр, эмиэ ПДН-га. ПДН-га, аха, холонон көрүөн сөп. Холонон көрүөн Бу холобура үлэҕэ ити кэлэн бараннар, докумуону туттаран бараннар төһөлүү кэм кэтэһэллэрий? Ото биһиэхэ орто барылаанынан ити военно-барычевнай хамыыһыйа, психофизиологическай чинчийии, туох спецпроверка, физподготовканы барытын туттаралларынан быһа холоон ити бу туох баар тургутууну барытын ааһалларыгар ый кэриҥэ ааһар. ый кэриҥэ. Ый кэриҥэ ааһар. Ити холобура доруобуйаталара айын барыта үчүгэй маннык барыта маннык саас сааһынан ааһан истэҕинэ аха оннук ый иһинэн киириэххэ хөп. Онто холобура дьэ ити дополнительнай туга эрэ маннык көрдөөтөхтөрүнэ игин икки үс ыйга тиийэ уһуон сөп. Холобура биһиэхэ били Москва куораттан үөрэҕи бүтэрэн бараннар кэлэллэр. Ону биһиги ол дипломун подтверждениетын холобура Москваттан запростуубут. Ол запоруха холобура өр баҕай буолуон сөп. Биһиттэн холобур тутулуга, биһиттэн тутулуктаах бу манна бу биһи эргин хеддер оҕолор түргэнник киирэллэр. Онтон дьэ эһиэхэ сала быһыыга-майгыга Биһиэхэ миэрдэбиллэрэ инник үсү бээтиттэн тутулуктаах кандидат эһэ бээтэ түргэнник хомуйарыттан справкаларын бартын аҕыларыттан физкультуратын нормативтарын бартын туттарыттан уонна кини түргэнник барытын аҕаллаҕынан военно-врачебнай комиссияҕа ыытарбытыттан төһө түргэнник оннук кини аһарыттан кандидат-бээтиттэн химбир тутулуктаах. Онтон баһарнай ыйтан биһиэхэ эмиэ бээтиттэн тутулуктаах төһө хомуйарыттан военкоматтан талон ылан, медосмотрын ааһан, тестированиетын төһө түргэнник эмиэ ааһарыттан, эмиэ төһө түргэниттэн кандидаттан биллэр. Онтон дьэ бу киһи ханнык хаачыстыбата хаамый оттон бу манна үлэлии киирэргэ эһиги санааҕытыгар саамай наадалааҕый? Биһиэхэ биһи үлэбитигэр чиэһинэй уонна справедливай буолуохтаах. Биһиэхэ оттон нуччалайтаха харабрый, отважный диэбит курдук күүстээх турбат диэ МЧС-ка киириигэ. Дьит призваниелаах дьон кэлэллэр биһиэхэ. Дьону быһыыр баҕалаах, Бастакы ол көмөлөһө тиийэр баҕалаах. Баһарынай буоларга биһиэхэ уон биирис класста кэнниттэн киириэхтэрин сөп. Сөп. Дьэ, күндү көрөөччүлэрбит, билигин кылгас реклама кэнниттэн биһиэхэ Росгвардия Саха сиринээҕи салаатыттан эмиэ тустаах специалистар кыттыһыахтара. Онон биһигини кытта бииргэ буоларгытыгар ыҥырабын. Аҕыс тоҕус уон түөрт, икки сүүс сэттэ уон тоҕус, сүүрбэ икки, алты уон икки нүмербитэ, батсаап ыытыларгытын ыытыҥ. Күндү көрөөччүлэрбит, эһиги э, саха телевизитор эйгэ биэриини көрөҕүт билигин оттон биһиэхэ бу студиябытыгар кыттыстылар Росгвардия Саха сиринээҕи управлениетын штабын учуокка уонна комплектование начальнигын көмөлөһөөччүтэ капитан Николай Андреевич Птицын уонна Росгвардия Саха сиринээҕи салаатын тас тэрилтэлэри харабыллыыр управлениетын кадр салаатын үрдүкү специалиһа полиция майора Валентина Валентиновна Бурцева үтүөкүнэ. Аха, дьэ, Николай Андреевичны ыйдыахпын баардым бу Росгвардия байыны үрдүк үрэхтэрин туһунан дьэтон ханна үөрэниэххэ сөбүй, туох ханнык идэлэри баһылыахпытын сөбүй, дьэ, бу туһунан баалыстым. Биһи Росгвардия үтүөкүннэн күндү көрөөччүлэр, бар дьонум, Росгвардия бэйэтин структуратыгар, түөт үрдүк үөрэх кыһата Лили хамна турар уонна сыл ахсын биһиги баҕалаах эдэр ыччаттары кытта күүскэ үлэни ыытабыт. Ону таһынан бу биһи дойдубутугар түөрт сүрүн куораттарга, это Новосибирскай, Санкт-Петербург, Пермь уонна Саратов куораттарга байыаннай үрдүк үөрэх кыһата баар. Бары үрдүк үөрэхтэр кадровай офицердары Росгвардия тэрилтэтигэр анаан үөрэтэн, эрчийэн таһаараллар. Ону байыаннай үөрэххэ казармаҕа олорон үөрэнэллэр оҕолор биэс сыл тухары. Уонна экзаменнэри тус психологическай отбор ааһан тиийэллэр уонна холобура бу байынай үөрэххэ үөрэнэр туһата диэн холобура туох гособеспечение барыта да казарма олороҕун аһа таҥаһа буор босхо да тугу туох да төлөбүрүй дэбэт ону таһынан биһи холобура ити Туох направлениелар арии атынатын буолар. Основное направлениебыт правовое обеспечение, обеспечение правовой безопасности диэн буолар. Ити үс институтпут, институтпут үөрэтэр Новосибирскай, Новосибирскай, Санкт-Петербург уонна Саратов, Саратов куораттар. Онтон уонна ону таһынан Санкт-Петербургскай байынай үөрэх кыһата өссө туохтары ну, офицеры выпускников үөрэтэллэр военно-политическое направлениенан. Новосибирская институтка спецназначениеҕа факультет по спецназ учаастагар Саратовка эти обеспечение национальной безопасности бар, онтон перим коракка бар, үрдүк үрэх кыһата, анаан минээн тыл описердерин үөрэтэн таһаарар артиллерийское вооружение, спецназначение транспордарын, офицердарын үөртөн таһара. Бу де үөрэххэ туттарсарга биир кэлимизэбин туттараллар. Сүрүн предметтэрэ? Тоте булгуччулаах предметтер нуучча тыла буолар ди. Ону таһынан обществознание уонна русский язык, это үс эппит өтөхпөр үрдүк үөрэх кыһатыгар онтон пермскай пермскай байыаннай сүтүк кону таһынан математика уонна физика туттар туттарара ирдэбиллээх ити предметтэри туттарбыт буоллаҕына кини хайысхатын талан ханнык куоракка сөбүлээн үөрэниэн баҕарбытыттан бастатан туран ситтэрэн туран быһаарына ылынан наада уонна биһиэхэ эрийэн билсэн ыйыталаһан баран военнай комиссариакка тиийэр. Онно байыаннай комиссариат үлэһиттэрэ бэрэбиэркэ үлэтин барытын кинилэр ыыталлар. Военно-врачебнай комиссияны проф отбору барытын военнай комиссариат үлэһиттэрэ ыыталлар. Уонна ирдэбилгэ эппиэттиир буоллаҕына, муус устар муус устар ыйга барытын бу ирдэбиллэр бэрэбиэркэни ааһар уонна тоох ыам ыйыгар уже байыаннай институттарга дьыалата хомуллан, тиһиллэн уже барар, онно онтон туох атырдах ыйыгар уже ыҥырыы кэлэр. Олох үчүөйүччү чоҕоно олох кураторство курдук бартын манна эһиги көрөн халайан олорор буллаххытчы. Бу физическэй өйтүн туттарааһынын, онно баран холобура кини туттарбат. туттарар. Холобура, манна биһиги бэрэбиэркэтин ааһарыгар МВД уонна ФСБ линиятынан бэрэбиэркэлэри ааһар. Холобура, били суукка хокуоҥҥа тардылла сылдьыбыт дуу, суох дуу диэн, доруобуйата эппиэттиир дуу диэн, ол барыта хөп түбэһэр буоллаҕына личное делотын институтка ыыталлар. Онно хамыыһыйа тэриллэн, хамыыһыйа барытын чинчийэн үчүгэйдик көрөр уонна ыҥырыы ыытар. Ыҥырыы байынна комиссарыакка кэлэр, ол ыҥырыыны туппут оҕолор ыҥырыны туппут оҕолор уже институкка бэйэлэрэ тиийэннэр экзамен туттараллар. Икиэлэрин түмүгүнэн, ону таһынан өссө эбии ити обществознание нуучча тылыгар экзамен туттараллар. Уонна онно ким баала үрдүк, ким көрдөрүүтэ үрдүк, ол үрдүк үөрэххэ киириитэ отон балаһыанньата ордук. Бүгүҥҥү күҥҥэ тон саха сириттэн төһөл баҕаччы түөрүн сылдьарый?

Иванов Данил диэн уол, үчүгэй баҕай уол миэхэ лично эрийэн билсибитэ. Ону кинини хайаан көрөн-истэн анаан барытын бэрэбиэркэтин ыыппыппыт, военкоматтары кытта. Кини Новосибирска куоракка билигин үөрэнэ сылдьар, туттарсан киирбитэ. Онон туох үөрэххэ кирии билигин хаамаа наадалаах дии саныыбын, бу байыаннай Үрдүк үөрэххэ киириигэ биһи Саха сиригэр арыый сырдатыы аҕыйах, үлэ күүстээх бара турар. Онно биһиги бу икки тыһыынча уон сэттэ сыллаахтан тэриллэн Росгвардия тэриллибитэ, ону ол иһин биһи манна уже куоракка баар буолан үлэни ыытабыт. Онтон дьэ кыыс аймах үөрэххэ туттарсыыта, быйгах үлэлээһин, төһөлбэхтэрий? Ол эрде кыыс аймаха Холобура, Туохбайна үрдүгү үрэххэ кыайан туттарсан киирбэттэр. Урут баар этэ. Билигин уолаттара эрэ ылаллар. Онон кыс аймахха үрдүкү үрэххэ, байыанна үрдүкү үрэххэ биһи кыайан ылар кыахпыт суох. Дьэ бу көрөөччүлэрбит интервьюга буолуохтаахтар. Ханнык нүөмэргэ, ханнык аадырыска тиийэн билсиллэрий? Ханнык? Атаан бастаан, холобура, Саха сирин оройуонугар олорооччулар, куорат олохтоохторо аан бастатан туран военнай комиссариатка тиийэллэр. Онно уонна байыаннай үөрэххэ киириэм этэ диэн баҕаларын эттэхтэринэ, туох наадатын барытын сиһилии быһаараллар. Ону таһынан миэхэ эрийэҥҥит билсиэххитин сөп, мин холобура барытын быһааран, ханна тиийэргитин, хаһан тиийэргитин көмөлөһүөхпүн сөп. Уонна Били манна куорат ыччаттарыгар туоһулаана тиэмэтэ хлора кэлэр буллаххытына управление Росгвардия управлениетыгар Илюский тракт 4 километр 3Б отделение учета и комплектования миэхэ кэлиэххитин сөп или билсет нүөмэргит сүүрбэ түөрт отут сэттэ сүүрбэ сүүрбэ түөрт отут сэттэ сүүрбэ или сүүрбэ түөрт отут сэттэ отут нүөмэринэн билсиэххитин сөп Онтон Николай байынны суспала буларгытын киһи ханнык үч өрүттэрэ эһиэхэ хаачыстыбата Хаамай бастакыта байыаннай үөрөххө аан бастатан туран баҕа хаамай ирдэнэр да. Холора хас биирдии киһи кыайын байыаннай буолбат. Вот ирдэнэн турар. Оннуттан ууту хокуона кэспэтэх туох бэрээдэктээх уонна хаамай өссө туга диэн тиэмэтэ холора бирикээһи истэр, кэмигэр толорор ыччаттар Бэрээдэктээх, Бэрээдэктээх уонна самостоятельнай буолуохтарын наада, тоойдаххына кыра оҕордохторуттан бэйэлэрин кыайан көрүнэр дьаһанар дьоннор, ыччаттар байыаннай институкка үчүгэйдик үөрэнэн кэлэллэр. Мен холобура бэйэм Саратовскай институту билэрбитим. Кытынчугун сулаакка. Онон байыаннай институт ис иһигэр хайдах олоҕун, хайдах үөрэтэллэрин барытын билэр буоламмын, ити сиһилии кэпсиэхпин сөп. Олус үчүгэй. Де Валентин Антон де бу үлэҕэ киириэн баҕалаах дьон э, туох ирдэбили барарый? Эһиэхэ. Дьөкүнүнэн онтон бу эрдэ коллегаларбыт эппиттэрин курдук биһи ирдэбилбит биир кэлим. Онтон мин бэйэбиттэн этиэхпин баарым, бастатан туран, бу Николай Андреевич эппитин курдук баҕалаах дьон буолуохтаах. Кандидаттарбыт бу баҕалаах буоллахтарына, кинилэр бартын ситиһээн, ВВК-ларын, психологтарын ааһалларын, онтон бу остальное то, что э, суукка, сокуоҥҥа тардыллыбатах, э, армия кэккэтигэр сулууспалаабыт буолуохтаахтар. хорсун санаалаах, чиэһинэй, уйулҕа өттүнэн кытаанах. То оннук биһи кандидаттар үлэҕалабыт онно көрөбүт. Дьэ бүгүҥҥү күҥҥэ тон республикабыт үрдүнэн ханнык улуустарга үлэ миэстэтэ баарый? Билиҥҥи туругунан биһиэхэ бу улахан улахан куораттарбыт Мирнэй оройуонугар, Нерюнгри оройуонугар Томпо, Уус-Яна, Ленскэй, улуустарыгар үлэһиттэр наадалар. Ол иһин киирэн үлэҕэ киирэн баҕалаахтар кандидаттар ол оройуоҥҥа бэти филиалбыт баар онно тиийэн билсиэххитин сөп. Эбитэр же резюмелэргитин биһи сайтпытыгар киирэн ыытыаххытын сөп ок uvo mail.ru эбитэр биһи буоллаҕына сайтаахпыт uvo разгвар 14.ру онно буоллаҕына вакансияларбыт барта хурулла сылдьаллар төлөппөммүт нөмерэ хүрбэкки 416 хүрбэ 1 Дьиби көрөөччүлэрбит олус элбэх ииталлар идэлэрин уларытыах баҕалаах дьон наһаа элбэҕэ битсэ бу холобура полицияҕа Росгвардияҕа да үлэлии киирэргэ бу манна оруолу ылар дуо Оруолу ылбат онтон уопсайынан биһи кандидаттарбытыгар ирдэбилбит диэн 11 кылааһы бүтэрбит буолуохтаахтар. 9 кылааһы бүтэрбит оҕолору үлэҕэ ылбаппыт. Эбэтэр 9 кылааһы бүтэрбит буоллахтарына средний, среднее специальное образование должно быть. Онтон үрдүк үөрэхтээхтэр үөрэ-көтө ылабыт бу. көрөбүт оннук кандидаттары тургутуу кэми де төһө ырааһары бу мет тургутуу кэми тургутуу кэми баайтыгаахаччылар эрдэ эппиттерин курдук киһититтин тутулуктаах кандидат биһиэхэ баар биэс күн иһигэр ааһаллар хорох хорох кандидаттарбыт бу кэлэн баран биэс күн иһигэр бүтэрэллэр уонна аныгыс неделя уже үлэҕэ киирэллэр онто хорох кандидаттарбытча биир ыйы быһа ааһыахтарын сөп онтон баҕалаах оҕолорбут түргэнник ааһан бараллар

Сотору ойоннорго уон сылынан пенсияҕа таххаллар. Ону дьэ туох чэпчэтиилэр, гуоталар бааллар? Чэпчэтиилэрбит эмиэ бу эрдэ коллегаларын эппиттэрин курдук, оттон уоппускаҕа түөртэн биэс хонук көрүллэр. Уоппускаҕа Россия иһигэр сынньана барыахтарын сөп. Уонна биир дьиэ кэргэн биир членыгар эмиэ проезд төлөнөр. Санаторнай-курортнай санаторийдар бааллар. Төлбүрэ он икки тыһыынчаттан үөһэ буолар. Уонна эмиэ дьиэ кэргэн членын кытта баран онно эмтэниэхтэрин, сынньаныахтарын сөп. Онно уон сыл үлэлээбит сотрудниктарга биһиэхэ босхо дьиэ көрүллүүтэ баар. Оннук хокуонунан онтон өссө туохчен социальный пакет барда көрүллэн турар. Онтон же бу оскуолаларынан үөрнээччилэри кытта көрсүһүү же бу хайысханнан Да биһи хайысханнан биһиги ордуктук ылсан үлэлиибит биһи патриотическай тыыны оҕолорго киллэре сатыыбыт. Ол иһин бу Куорат үрдүнэн буоллаҕына биһиэхэ үс кылаас баара Росгвардия кылааһа. А так бу биһи командирдарбыт хаас аайы буолар песня строй смотра буолар оскуолаларга онно баран дьүүллүр сүбэҕэ член буолаллар эбэһээт. Онно биһи уроки мужество ыытабыт сылын аайы оскуолалары кэрийэ сылдьаммыт оройуоннарга эмиэ оннук үлэ барар биһиэхэ. Онтон Онтон дьэ бу полиция эти кластера диэн бааллар дии. холобура бу республикабыт оскуолаларгар аха бу маннык полиция класстаргар үөрэнэр оҕолор холобура тыһыаха киирэн көрөллөрө буола дии экскурсияҕа гинда аха уонна үөрэххэ киириилэргэр бу мантыктара баалыгын бериллер до холобура инникке үөрэххэ киириилэригэр биһиэхэ ити эрдэ амчыс коллегам эппитин курдук эми тиггтугу кыһыл аттестат Итинник уон баллга диэри кини ылыан сөп. Оту бу хомойуох иһин ол полиция кылааһынан үөрэммит кылааһыгар үөрэммит оҕолорго оннук чэпчэтии диэн суох. Ол эрэн бу полиция кылааһыгар үөрэнэр оҕолор кинилэр полиция буолуон баҕалаах оҕолор үөрэнэллэр онно. Ол иһин кинилэр эрдэттэн били бу биһиги эйгэбитин сиһилии үөрэтэннэр, сиһилии хайааннар үчүгэйдик бэлэмнэнэллэр. Ол иһин бээлэрэ туттарсан киирэллэр. Дьэ бу ымчыыс үөрэхтэрин өссө биирдэ баһаалыста этиэххэ да диэбиттэр. Даже манна өссө кырата кырдатыахха. Ханна көрүөхтэрин сөбүй, ханна киделэр баалларын. Боростуойду кэпсээтэхпинэн офицерскай должность быһаардым дии маарын үрдүк үөрэххэ диэн бу куллаллар быһылаах дьоннор ити баһаарынай буоларга он биирис класс бүтэрэн барангыт уже киирэххэтин хөп либо ол тохсус класс кэнниттэн орто среднем специальный үөрэхтээх эми киирэххэтин хөп ол онно рядовой состав буолаҕат офицер буолбаккат офицер буоларга обязательно ол үрдүк үөрэхтээх буолуохтааххыт ол Востокка үөрэххэ ыытыбыт биһиги Дальний Востокка киирэр ыытыбыт Дүтү күнүн Росгвардия ханнык офицерскай дуоһунас баарый диэн талыр Билигин туругунан офицерская должностка химбит технический биһи үлэбит хайысхата технический хос болар олин инженер үөрэхтээх оҕолору биһиги кандидаттары көрүөхпүтүн хэп Ол иһин эмиэ бу биһи нүөмүрбитигэр звоннан билсээриҥ. Отут сэттэ саастаахпын Росгвардияҕа үлэлии киириэхпин сөп дуо диэн армияҕа сууспалаабытым диир. Отут бес сааспыттарыгар ылабыт. Отут беске дуулаҕыт. Дьыбгырды көрөөчүлэрбит олус элбэх ыйтыылары биэрэллэр. Технолог, общепит үрдүк үөрэхтээхпин, полицияҕа киириэхпин баҕарабын. ППС-ка киириэхпин сөп дуо диэн. Биһиэхэ рядовой хастаапка үөрэххэ туох ирдэбил суох. Уон биир кылаас кэнниттэн рядовой састаап туоһугар дуоһунастарыгар кириэххэ сөп. Онно ти отут сэттэ саастаах киһи биһиэхэ полицияҕа офицерскай дуоһунаска киириэн сөп. Эһиэхэ хаскыдлыы эти? Төрдөн сааһыгар диэри. Үрдүк үөрэхтээх эбэтэр орто анал үөрэхтээх буоллаҕына баһаалыста биһиэхэ кэллин. туох диэн ииталлар хамнас туһунан ииталлар быһа холоон хамнастара диэн ииппыттар оннотон өссө биирдэ росгвардия ханнык кадр вопростарга ханнык телефонунан бисиэхпитий сөбүй диэн хүрбэ икки төрдөн алта хүрбэ биир Биһиги бу күөх экран төр күндү көрөөччүлэр бит сайттар телефон нөмердere провитационнай киин аадырыстара бааллар бу нүөмэртэн дьэ эһиги билсиэххитин сөп диэн бу көрөөччүлэрбит ыыталлар Де онтон бу школа милиции диэн набор хаһан саҕаланарый диэбиттэр Онну биһиэхэ Школа милиция диэн аты кибиһи үөрэхтэрбитин ыйталлар барлапти. Бу Краснодар, Санкт-Петербург, Нижний Новгород Воронеж, Иркутскайга, Хабаровскайга уонна Красноярскайга баар үөрэхтэрбитигэр биһиэхэ билигин тохсунньу ыйтан саҕалаан уже туохпут бара турар, хамыһыйабыт до 1 апреля. заявка мусустар бастыы күнүгэр диэри заявка хомуйабыт росгвардия үлэҕэ киириэхтерин баараллар эбит армияҕа сылдьыбатах буоллаҕына Билсиэхтэрин сөп. Эп туох диэн физкультурный институту бакалавры бүтэрбит кыыс туох үлэҕэ киириэн сөбүй диэн. Еха полицияға тут кэлен сөп. Эмиэ битим курдук рядовой доһунустарга. Онтон жабы ГАИ инспектора буоларга Жукускайга ханнык нөмеринен биссиэхпинин сөбүй, туох ирденери диэн. Биһиэхэ отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД автодорожная он бир бааллар онно тустаах специалистер кадрдар кадр сулуспалаах эбэтэр оттон төрдөн бес төрдөн бес төрдөн бес биһин өмөрбүттер эриен билсиэхатын сөп биһи барытын ыйан кэрден биэриэхпит эп да уонна туох тиниппиттер пенсионер саҥа пенсия саҥа таастан полицияҕа үлэҕэ ылыахтарын сөп ту диэн уже аҕам хастаах дьон предельный возраст пребывания на службе диэн бар рядовой хастааптарга биэһэн биэс саастарыгар диэри офицерскай дуоһунастарга алты уон саастарыгар диэри то биэһэн биэс сааһыгар диэри уонна алты уон сааһыгар диэри кини хаан баҕар үлэҕэ киириэн сөп иккистээн киириэн сөп буоллаҕа. Иккистээн да үһүстээн да киириэхтэрин сөп. Эрээри кинилэр тургутууларын ааһалларыгар биһиэхэ маннык спецпроверката арый уһун соҕус буолар. Госслужбаҕа үлэлээбит стаж учуоттанар дуо? Холобура Росгвардияҕа, полицияҕа үлэҕэ киирдэҕэ. Биһиэхэ то бу силовой структураларга үлэлээбит буоллахтарына баар, онтон ааҕыллар, эти таможня да ааҕыллар, Следственный комитет, прокуратура барыта ааҕыллар. Урут сууттаммыт буоллахпына Росгвардия киириэхпин сөпту уонна баҕам баһаам диэбит военнослужащий буола сылдьыбыт эбит. Маннык түгэнгэ. Ото сууттаммыт оҕо эдэрэтчэт кыйын биһиэхэ киирбэт, биһиэхэ уже уттаммыт киһи киһиэхэ хомойу кайнаттан туох агылаах үлэҕэ киирин. Росгвардия кыргыттары ылаллар до день италлар. Биһиэхэ оннук федеральнай законунан туох да хааччахтааһын суох. Уол, уол кыыс диэн ол иһин биһиги уопсай, уопсайынан барыларын көрөбүт. Полицияттан Росгвардияҕа көһүөхпүн баҕарар буоллахпына, полицияттан уурайан баран саҥаттан мед хамыыһыйа ааһар. Итинэр ааһыан наада.

Ол иһин оттон хоту улуустан сылдьар ыччаттары ыҥырыахпын баҕарабын бэйэҕин дойдугутун дойдугутугар оттон туһа буолар гына баран онно улууспалыхатын сөп бии системабытыгар баһаарынай сулууспаҕа үлэлээбит киһи хас сыл стажтаах пенсияҕа таххарый диэн даллар

Ну, заочная форма биһиэхэ суох, барыта полочная форме обучение барар. Холоро били үчүгэй кадровый офицеры заочно кыйын үөрэппеккин. Онно баран эккинен хаангынан бэйэн биллэххинэ, үөрэннэххинэ биддere үчүгэй офицер ну буолан иитиллэн таһаараҕын. Ол иһин анна баран заочно үөрэнэ үөрэтэллэр. Гаврилга иппиттер охрана труда пожарный дэлээхпин үлэҕэ ылыахтарын сөпту диет.

маннык хаалыаҕын дии. Та мин тус тус бэйэм кэлэн иһэр аҕа дойду көмүскээччилэр күннэринэн ититик истинник күүстээх аңардары эҕэрдэлиэхпин баҕарабын уонна то биһи харыстыыр, көмүскүүр аналлаах буоларбыт быһыытынан кинилэргэ доруобуйаны, ситиһиини уонна тус олоххо дьолу баҕарабын бу көрөччүбүт иитэр көрөччүбүт иитлэргэр эппиэттиэххин дип икки орто үөрэхтээхпин биирим педагогическай биирим баһааны үөрэхтээх офицерскай составка үлэлиэхпин сөптө диэтэр Еха полицияға пдн мистер өттін анығын сөп, қолонын сөп. Эп. Мин эмиэ бу Николай Андреевич эҕэрдэлиэр кыттыһабын Саха сирин олохтоохторун, эр дьоннору бу Аха дойду көмүскээччилэрин күннэринэн тиискинник эҕэрдэлиибин. Онно бу түгэнинэн туһанан кэргэммин, уолбун эмиэ эҕэрдэлиэхпин баҕарабын. Баҕарабын эһиэхэ кытаанах доруобуйаны, үлэҕитигэр, үөрэххитигэр ситиһиилэри. Алҕыы. Саха сирин эр дьоннорун барытын кэлэн иһэн Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэринэн итиитик истинник эҕэрдэлиибин. Баҕарабын барыгытыгар үчүгэй тустаах доруобуйаны уонна биһи кэккэбитигэр үлэҕэ киирэн баҕалаах оҕолору профориентационнай кииммитигэр Дзержинская уулусса сүүс сүүрбэ үһүс кабинетыгар тиийэн билсэргитигэр көрдөһөбүн уонна үөрэххэ киириэхтэрин баҕарар дьоннор профориентационнай кииммитигэр эмиэ Дзержинская уулусса онус нүмердээх дьиэтигэр сүүс отут төрдүс кабинетка төрт он бес төрт он төрт он бир номерге эриэн билсин Гаврил мин бэйэм аптан Бу кэлэн иһэр сааскы бырааһынньыктарынан Аҕа дойду көмүскээччилэрин күннэринэн күөх экраны көрөөччүлэри ититик истиэнньэгэ ардыллибин. Кытаанах доруобуйаны баҕарабын. Онтон дьолуһар күнү. Ежда, мин эмиэ түгэнинэн түбэһин. Бары коллегаларбын уонна эр дьону кэлэн иһэр аҕа дойдуну көбүскээччилэрин күннэринэн ититик истиҥникэҕэр дэлиибин баҕарым этэ эпетинстээх үлэҕитигэр ситиһиилэри чэгиэн доруобуйаны үрдүк ситиһиилэри бу көрөөччүлэрбит титулларыгар тэппиттэн кэһэн бириэмэбит өссө да баар диэтилэр сэп доруобуйаннаах хааччахтаах дьону үлэҕэ ылыы

Орол оонньуур да диэн ыыталлар. Оонньуур метр алты он биэстен кыра буола уһуктаах. Буолуохтаах диye. Биһиэхэ боллаҕын оттуна эмиэ эппитим курдук түөт группанан арахсар. Ол онно эмиэ маннык поперечню ол метр алты он биэс буолбатах. Биһиэхэ метр биэһин түөттен группанан биэһин түөттен хааланар. Метр биэһин түөттен. баһаарынай сулууспаҕа биһиэхэ үлэҕэ киирэр бюджетнай тэрилтэҕэ киирэр справканы ситистэхтэринэ уонна психологическай тургутууну аастахтарына олох олох доруобуйанан хааччыктаах инбэлиит буолахтарына киирбэттэр онтон дьэ целевой э, туохтар бааллар ду биһиэхэ программалар целевой программ үрэххэ кииригэ Биһиэхэ баар былырыын биир миэстэ биэрбиттэрэ. Быйыл хас миэстэ биэрэллэрин Москваттан разнарядкабыт кэлэ илик. Та эмиэ оннук биир-икки миэстэ буолар. Элбэх оҕону ыытабытын биэрэти икки миэстэҕэ этэбин дии. Төһө да икки миэстэ биэрбиттэрин үрдүнэн ол таһынан Саха сирин аттыттан атын регионнарыгар эмиэ киирэллэр. Ол иннинэ сулууспалыы бараллар. Онтон дьэ бу МЧС-тарга киһи уру уһуна хайыр дуу оҥоҕун? Эмиэ ол түөрт категориянан арахсар. военно-врачебнай комиссияҕа быраас быһааран биэрэн. Аха, эһиэхэ целевой мисте. Баар да оннук үөрэххэ киириигэ. Целевой мистилэрди. Эһиэхэ манна үрдүк үөрэх кыһатыгар киириигэ республикаҕа наряд 12 киһи диэн. Эп, ана 12 киһи. Хылга буллаажи. 12 киһи. Ана ол хловар 12 киһи быһар кирдим даҕаны миигин ылыахтара диэн кыайан киһи эппэт, но хас баҕар холобура буолуон сөп. Ол уон иккитэ уон иккирэ буолбат сүүрбэ да отутта киһи буоллаҕына, бары личнэй дьыалалар бардаҕына уонна конкурсунан хамыыһыйаны аастаҕына иһин биир ыҥырыыны ылаллар. Бары иһин биир ыҥырыыны ылаллар уонна аннараатах байыаннай ситуука тиийэн туттарар буоланнар барыта Үөрэххэ киирии туганна быһаарыллар. Дэ күндү эйгэ биэрии ыалдьыттара, эһиэхэ аттын бүгүн кэлэн биэриигэ кыттыбыкытын иһин махтанабын, барыгытыгар көнчэгиэн чэбдик доруобуйаны, эр дьоммутугар бу сарсын буолаары тура бырааһынньыгынан миэҕэрдэлиибит. Эһиэхэ махтанабын. Күндү көрөөччүлэрбит, онтон де бүгүн бу бэҕэтигэр олус интириэһинэйи уонна туһалааҕы арыйбыт буолуохтааххыт. Оннуттан бу сарсын буолаары турар Аҕа дойду көмүскээччилэрин күннүнэн хоодуот хорсун эр дьоммутун баҕарабыт чэгиэн чэбдик доруобуйаны, оннуттан дьиэҕитигэр, дьиэ кэргэҥҥитигэр дьолу, тапталы, оннуттан туох баар үчүгэйи баҕарабыт. Аныгы эфирга көрсүөххэ.